Penei inā kōrero mo te hononga o Kia Roa Rau ko Nātō Roirangi i a Ika i te waka o Te Arawa. Kai runga anō hoki te aho o te whakapapa. Mō tonu mātou i ō mātou whakapapa, nō reira mō tonu mātou ki ngā āhuatanga o tō mātou whenua e noho nei mātou.

Ko Whakahau te tangata. Ko Tāwhiri Morehu tēnei o Pikiao. Ahakoa nō Ngāti Pikiao, he herenga anō ki te taha ki a Ngāti Tuarā. Ka haere taku māmā ki te Kōti Whenua Māori. Ka kī mai tētehi o ana mokopuna, Nan, māku hei rangahau o hea? Āe, ka paeria. Ā, ka tukuna mai te reta, ā, kai reira te, ngā kōrero, Horohoro 39. Ā, ka māia ahau i taua kōrero rā. Ko te ara ki Rotorua. Mai te taha tonga ki Rotorua, kai runga i ngā mapi, ko te Grey South Road, tae atu ki te whutupōro whīra i Rotorua rā. Ka huri tērā o ngā ingoa ki te Great West Road, kai reira e mau ana. Ana koinā te te ara haere o te hunga o te tonga ki Rotorua, mai i te Rotorua ki te tonga. Koinā. Ko Hēmi Wairea tōku ingoa. Whānau mai ai i Rotorua. He pānga ōku ki a Te Arawa, ki a Kahungunu, ā, whakatōhea, ā, he nui tonu nā iwi e whai pānga nei nei. Taku nākau kei Rotorua, ā, kei Horohoro nei, ā, nō Ngāti Kea, Ngāti Tuara, ā, nō Tūhairangi Wāhiao, ā, Ngāti Rongomai, ā, me Ngāti Pikia. Whakapapa iho mata i a Kia Roa, a raua ko Nātoroirangi, a rāua i haramai i runga i te waka o Te Arawa, a i te rawa o a tātou e kainga i Hawaiki. Ko mātou na uri o Kia Roa. Ā wētai mea nā, he tangata noa kea, engari i runga anō i te whakapapa, i te mea he tātai tērā, ā, e mea ana mātou ko Ngāti Kearoa ki. Ine kua whakapotohia i roto i te wā, ā, ko Nāti Kea, Nāti Tuara i runga anō i tērā āhuatanga. Ko Tuara he uri nā Ika. Ko Ika hoki i haramai i runga anō i te waka o Te Arawa, ā, rāua ko Kearoa rātou ko Ngātoroirangi. Ā, heke iho rā, ā, ko te hononga i a rāua, i a Kearoa rāua ko Ika, ko Rangiwāhitū rāua ko Te Wīra. Koirā ko Kearoa rāua ko Ngātōroirangi, puta mai i a rāua ko Tangihia, ā, ka tae ko Tangimoana, ko Kahukuranui, Tūhotuariki, Te Aopiki,

Arā, ko Te Uira te ingoa o tō mātou whare kai o mua. I hōnuku tērā o nā whare mai tētahi taha o te wharenui, te whare tūpuna, ā, ki tērā atu ka huri hai whare manaaki. Ko tō mātou whare kai hou, ko Te Oha a Te Wīra. Nō reira, he tātai tonu ki tērā o ō mātou tūpuna. Nō ko Robyn Barge ahau, nō Ngāti Kearoa, Ngāti Tuarā and grew up

Tuarā we don't know as much about, but Tuarā was a descendant of Ika. She must have been an important person why they named the hapu after her as opposed to any of the other people. Kei te āwangawanga wetehi mō te Ngāti Keoroa, wetehi e kī ana kāo ko Ngāti Kea, ok. Ka noho au i runga i te pae, kai te ora tonu wētehi o ngā, ngā hunga o konei. Ā, ka puta wā rātou kōrero, Ngāti Tuara, Ngāti Kea. Ā, e hia, āhua rua, rua tekau tau pea e noho ana i runga i te pae, ka rongo i te kōrero nei. Nō muri mai i te rangahau te pāpā o Robyn me tana tāne. i te Kōti Whenua Māori, ai ngā, ngā whare pupuri, ngā kōrero o neherā i Pōneke. Ka kite rāua i te, ngā kōrero ko Ngāti Kearoa, koinā, pēhea te putunga mai, ka reo e mōhio. Inā tau o mua, te whare nei a Kearoa i tū ki te kinarekereke tonu o te maunga o Horohoro. Kātahi ka whakaaro ake rātou, te mea e haere pērā ana te hunga ki te tāone, ka hunu ko te whare, so ka haria te whare ki Taharangi noho ai. Nō reira. Pena ka tae atu koe ki Tārewa, e marae ka rere ko Taharangi, i te taha o Taharangi i tū a Kearo, ā, nō reira rāua tahi i tū i reira. Nō muri mai ka whakaaro ana au me hoki rā tātou ki ō tātou whenua i Horohoro, nō reira he whare hāereere tēnei whare i aua wā. Tō mātou maunga ko te horohoroinga o ngā ringa kahumata momohi. Pēnei i nā kōrero mō te hononga o Ke Aroaro ko nā tō Roirangi i a Ika i te waka o Te Arawa. Ā, kei runga anō i te, te āhua o te whakapapa. Ko te whakapapa te mea nui, ā, te tātai nui, ā, ki a mātou. Ā, nō reira, mō tonu mātou i ō mātou whakapapa, nō reira, mō tonu mātou ki ngā āhuatanga o tō mātou whenua e noho nei mātou. Kia mātau o Ngāti Tuarā o, o Horohoro, te mōhiotanga ki te eingona, ko te horohoroinga o ngā ringaringa, o Kahumatamomoe. Ki a Tapuika ko te Horohoronui Atia, a me Tuwharetoa hoki, wētehi o Tuwharetoa. Engari ki a mātou, e ako ana i wā mātou tamariki, ko te horohoroinga o ngā ringaringa o Kahumatamomoe. Te taki i pērā i tapaina ki tērā ingoa, arā, ka humata momoe rāua ko tia, e hāereere haere nei te whenua ka hipa i tēnei takiwa. I tūtaki i tētehi ope i haere ki te tangihanga. Koinā i tapu ai a Kahumatamomoe. Ka haere ki te te taha raki o te maunga kai reira he puna, he puna wai. Te horo i ona ringaringa. Ko te ngingo o te te puna ra, ko wai karakia. Nā, nō muri mai ka huri ki te maunga, ka tapaina te ingoa Te Hororoinga o nā ringa a Kahumatamomoe. Arā anō wē tae atu kōrero mō tērā o ō mātou maunga, ā, he pērā anō ana kōrero a ō mātou kaumātua kuia, ā, kua, kua rongo kōrero anō mō te ingoa o te maunga, engari, Te nuinga o te wā ko nā kōrero e kōrerohia nei e rātou, he mea homai e ō rātou mātua, e nā tūpuna ki a rātou, me te mea hoki nō hea te whenua e rātou. I konei ki rātou e noho ana, i konei rātou e whakapakeke ana i a rātou tamariki mokopuna. Ā, ko rātou nā mea e mōhio ana ki, ki aua ingoa. E titiro ana te, ki te maunga rā, e, me te aroha ki a, ki a rātou, ki a rātou. E kōrero ake nei mō tētehi wāhanga, e hia kē ngā ingoa. Kai runga i te maungara, mai i te taha raki ki te tonga. Koinei ngā kōrero i puta mai i ngā koroua o konei me ngā pāpā o konei, me ngā kuia o konei. Kaua he taupāngutu ki ngā kuia, āe.

A tētahi wāhanga o te marae i Hīrere, taka iti nei, i tērā pito. I ēhea tau ki muri i whakaritea tētahi papu hikone, nō reira he turbine, turbine paku nei, ka rere te wai, ka taka ki roto te turbine, ka huri nā wīra o te turbine, arā, ka puta he hiko. Tēnei wā e puta haere ana te hiko, e hoki haere ana te hiko ki ngā kamupene hiko, ā, mā rātou e toha haere. Engari, kia pakari ai tō mātou tū, me whai pūhiko mātou, ā, ki roto tērā o ngā whare, te whare manaaki, hai pupuri i te hiko, kia noho te hiko ki reira, ā, kai tūpono tae mai, ā. He wā ka raru, ka pōrearea mātou, ka kore e hiko, kia whai wāhi mātou ki te whakamai i tērā o ngā hiko i reira. Koi tae mai hoki rā tētahi wā ka raru a Rotorua i te rū pea, i ngā mahi o Ruāmoko, ki te pērā, ki te raru mātou i a Ruāmoko, hai reira mātou noho taratahi, noho pakari tonu nei, whai hiko ana, whai wai ana. a tōna wā whai kai nei i nā māra me te nursery kai raro iho rā. Tērā ōna āhuatanga. Nō reira, kia noho motu ake tō mātou marae, mehemea ka pā mai he raru pērā. Mō tonu mātou i a Mate Tamariki ana, heke iho rā te wai o Pōkaitu i Waikarakia i tērā pito rā nō te maunga. Kai reira ko te whare ka ata tana ki tērā nō Aunty Hari, nō Aunty Hareata, Paikau. Me kī ko ia pea te kaitiaki o tērā o nā waipuna o mātou. Ā, e tae atu ki te taha tonga, kai reira tētehi kōhatu tino nui. Ko te ingoa ki wētehi, ko te ngira o Hinemoa. Ki wētehi, ko te, te niho o Hinemoa, kua, kua tīmata ki te, te wehuwehe i ngā kōrero. A hoi anō, koinā ngā kōrero e mōhio ana ki ahau. Te mea puta mai i tērā waipuna i, i Waikarakia, ā, te wai e, e rere haere nei. A koira hoki te wai kaukau nei e mātou, ā, i ōna wā he, he tuna i reira, i ōna wā he kaura pakupaku nei i reira. Engari koinā ko, ki tō mātou puna wai, ā, he puna kaukau anō hoki, ā, i aua wā. Ā. Ka eke mai e Manuhiri, arā ko Panaia hoki mātou ki te kura o Rungara, ā, ki reira kauka ai i tō rātou puna Pākehā nei, ā, tapawhāroa nei. Ā, ka mutu i reira ka oki pēnei mai kua kauka anō mātou i tō mātou, ā, puna kaukau. Taua āhuatanga, e, aua tangi kai nā marae katoa, pēnā he awa, he moana, he aha rānei, ā, kai tō marae kua kauria e te tangata e hia tāima nei, ana, ka tae ka karanga ia kia kai, ka kai, ka hoki anō ki tērā o nā puna. He mea mirimiri tangata, mirimiri wairua, mirimiri hinengaro, ā, te hoki pēnei mai ki te kaukau i tērā wai, te mea he nui nā hoki nā mahara ki te wā i a koe tamariki ana, ā, i a koe tākaro tahi ana me ō kiritata, ā, me ō kaihana. Wau āhuatanga, me te maharo anō hoki ki nā wā ka rīria koe, o i rīria mātou e o mātou kaumātua kuia, o mātou mātua he kore nō mātou i puta mai te wai ki te kai, ki te kore koe e tae atu ki te wharekai te wā tika, a, he puehu noa te kai, ka mahue koe.

The horohoro maunga was covered in bush and birds and you know lots of kai and I think that was probably the main reason they came here and the main reason they stayed here. He toka kei te kura taha o te kura nei. Ko te ingoa o te toka Te Turiāhine Ngāwari. I tū mai i te taha o te maunga. Kāre e tino mōhio ki tana tūnga, engari āhua, āhua ki te tonga. Ko tana mahi hei te uruuru whenua. Kai te mōhio ngā, ngā pakeke o mua ki taua mahi rā. Ka haere mai te manuhiri, tauhou, ka toaki ngā, ngā rau o te rākau, ka takotohia ki te take, te kōhatu a te kuia rā. Mehemea kāre koe, ka whakahīhī koe, ka kī mai, e, ka waiotia, ka haere, ka raru koe kia i tō haerenga ki Rotorua, ai te hokinga mai rānei. Pērā tonu i te rākau i, i Tapuaeharuru, e kī ake nei te Hongi's Track, ko taua rākau i, i whakamaru i a Hinehopu. me tana pēpi. Ko taua mahi ano te uruuru whenua. A e hia te roa e noho ana a Ngati Tuarā ki tenei taha, ka whakaaro ake te koroua a Raharuhi Pūruru, me haria mai te te kōhatu ra ki te taha o te kura, ki te wāhi e kitea ai. Kia kaha ai te te iwi haere, hoki mai rānei ki te uruuru whenua. i kora. Ka whakatupungia tētehi tōtara hei awhi i te kōhatura, ka tupu harakeke i ōna rekereke hei whakamaumahara ki te koiara mō te take i tapaina ki te hunga te turi o Hinengāwari. Ko te harakeke, kī katoa te whenua nei i te harakeke. Ana koa te mahi a te kuia ra ki te whatuwhatu harakeke, te mahi muka, te mahi piupiu. Na Raharuhi i hari mai ki ki konei. Na ko tetehi korero ano i haere te kuia ra ki a Ngati Manawa, ki Murupara. Te taenga atu ki tetehi wahi ra ka hemo. Ka he mo te koiara. A titura aku te te tihunga te iwi ra ha he he tu papaku e taka e takoto ana i te whenua. So ka haere atu ka ki te tiki ano ko te kuia nei ko hine ngawari. Ka haria atu ki tetehi wahi repo ki reira tanu ai. Ko te ingoa o te o te wahi nei ko Otara. Otara. Ā, ka whakatupu a Harakeke ki reira, hai maumahara ki te i te kuia. Ko tana tūpāpaku kai te taha o tētehi o ngā tī kauka kai reira e tupu ana. Arā, ko te kauka ināianei ko āhua rite tonu ki te ngāherehere.

I ōna wāhi harakeke te tino mahi, whakamahia tērā o nā waihi rere hai mea, hai patupatu i te harakeke, i reira hoki i wētai o nā āhuatanga o te mīra, kia mīrahia mai tēnei mea te harakeke. i nā tau o muri. Ko te whenua kaikō nei he pai mō te whakatipu kai. I te wā i a Apirana Nata i puta mai tētahi kaupapa i a ia hai āwhina i a mātou o Ngāti Keanati tuarā ki te mahi i te whenua, ki te nakinaki i te whenua. Hātohia mai e ia wētahi o nā tāne o roto mai o Kahungunu, o Wairoa, o Nūhaka, ki konei ki Horohoro nei. He mea āwhina i te iwi o konei ki te mahi i te whenua. Ana, i konei kei tōku kuia, ka haramai nā tāne o Ngāti Kahungunu. Ka whakaritea mai he wāhi hai noho mā rātou, he tēneti i taua wā.

Wā, engari ko wāua ko nā mea o Kahungunu Haramai ki konei i noho mai. Kāre hoki ka wētai pea i hoki, engari he nui tonu nā whānau o Rotorua he whakapapa o rātou ki tērā ona marae ki Rongomaipāpā. Nā taua marae rā i tū i runga anō i te whakaaro a Owawa Tāngata o Kahungunu. I tuku te whenua rā e Ngāti Kea, Ngāti Tuarā ki a rātou me te kī atu, oh, tēnā hanga mai he whare mā koutou, ā, he whare kia noho mai ngā whānau ki reira. Ā, ka huri kē te whakaaro o Owawa, ā, tāne rā, kia. Ka tū kē pea he marae. Nā, ka tīma tawaua kōrero a waenganui i a Ngāti Keanatituara, i a Te Arawa me waua tāne ki te tū he marae, he anō te tikanga, he aha te kawa. Nō muri mai e whakatau ai e rātou, ko Rongomaipaapa te ingoa o te marae, nō te mea koina te hononga o Te Arawa ki a Kahune, i moe a Tūhourangi i a Rongomaipaapa. Koina te hononga. Ka tapaina taua marae Ko Rongomaipaapa. Whakatūria e rātou i konā me o Kahunu, ā, me Ngāti Keanaati tuara. Me kī, āwhina katoahia rātou e Te Arawa kia tū taua whare. Ā, ko Maru a Hangaroa te ingoa o te whare, te whare tūpuna kai te Irāpito. Ā, ko ia te tamaiti a Rongomaipaapa rāua ko Tūhairangi. Ā, moe a Maru a Hangaroa i Arākaia. Nā, koirā tētahi atu ōna, ā, tātai whakapapa. Ā, ka reira tonu ngā whānau o aua tūpunara, ehara mai rā e Kaune. Ā, ko, ko mātou hoki tētahi, ā, tōku karaua tētahi ehara mai, ā, i raro i tāua kaupapa, ā, ka moe ai e tōku kuia, ā, nō konei, arā, ka piri rāua, ka puta mai, ā, ko te tini, ko te mano o tōku whānau, e, e noho noa nei ki Hororo. Nō reira, e whai pānga ana mātou ki tērā o ngā marae i roto i tō mātou kāhununutanga. Nā tō mātou Karaua tērā, me te mea hoki i mārena rāua ko taku kuia i reira i tērā ōna marae i Rongomaipaapa, me te mea hoki anō nō konei, nō Kearoa tōku kuia. So, kua tino whai hononga mātou ki nā marae e rua kai tēnei pito. He iwi papai ōku nei, te nuinga he wāhine. Kua matemate kē ngā tāne o mātou pāpā, kua ngaro atu ki te pō, āe. Ka haere mai te manuhiri, kātahi anō ka tae mai ki konei, ka moe ki konei, tau ana te rangimārie i runga i a tātou, i a rātou. Kī mai te iwi rā, Kātahi anō te ngoi pai i runga i te, i runga i te marae. He wahine te take. Ā, engari he nui tonu nā, nā mahara pai, nā, hoki nā mahara ki te wā i a mātou, ō mātou karanga tai, kaianga kiria, ā, kiritata e tākoro tahi ana, konei. Tēnei taha o te, te marae ātea. Tērā taha o te marae ātea, me te whakawhiti i waenganui i ngā ope e eke eke mai nei. We're very proud in this hapu to be descended from two women and women in this hapu play an important part in our um leadership and and you know everything about the um hapu. Our tupuna came here under the leadership of Te Ao Kāwhai over 500 years ago and settled at Horohoro and our people have lived here ever since.

Ka mo, ka mo. Ka mo. Ka pai. Homai te rima. E, hoatu ki a Papa. I whakatō māra, i whakatō kai a mātou mātua tūpuna ki runga i tēnei whenua. Kauri! Me whai te ara o ngā mātua tūpuna. Haere mai! Ta te mea kei roto i aua kōrero tuku iho te hōhonutanga. o ngā to tātou nei noho ki runga i te mata o tēnei whenua. Huri atu ki te wai. He wāhi rongo mō tātou, he rongoā hoki. He whakapapawa konei. Hai, hai, hara mai tama, ki konei. Hai. Ko te mea nui, kei konei tonu tātou ki te whakatipu kai, ki te hauhake kai, ki te whāngai i ngā tangata. Ka pai to mahi, Pipei. Me ako ki te hauhake kai me te. Mahi māra kia kaua tō whānau e kai kore. Ka mutu.